Ħrafa oħra mill-ktieb Taħt Sema Kwiekeb, Ħrejjef folkloristiċi Maltin b'adattament ta' Trevor Zahra, l-ħrafa jisimha Is-Siġra tat-Tin. Darba waħda kien hemm bidwi xiħ li kellu tlett ibniet. Meta wasal biex imut sejjaħ lil uliedu madwaru u qalilhom, Uliedi! Jien m'għandi xejn xi nħallilkom ħlief dik id-daqsxejn ta' għalqa bis-siġra tat-tin. Meta l-missier miet, it-tliet xebbiet komplew jaħdmu fl-għalqa, ikabbru l-ħxejjex u jgħixu kif jistgħu. Għodwa waħda meta t-tin sar, ix-xebba l-kbira telqet lejn l-għalqa biex tiġbor ftit frott. imliet qoffatin, għattietha b'sarvetta u telqet lejn ir-raħal biex tbiegħu. Hija u sejra għaddiet minn quddiem dar kbira li fuq is-setaħ tagħha kien hemm jixxemxu tliet ġuvintur. Hemm x'għandek fil-qoffa, oħt? staqsieha wieħed mill-ġuvintur. U xi tridu jkolli? ħatfitu x-xebba. Qoffa qrun! Il-ġuvintur ħarsu lejn xulxin u nfaqgħu jidħku. He! Mur għal xogħlok, oħt! Mur, mur! weġibha l-istess ġuvni. Qrun għedt u qrun issib! U hekk kien, malli x-xebba kixfet is-sarvetta biex tibda tgħajjat bit-tin, tilmaħ il-qoffa mimlija qrun. Ix-xebba bdiet tibki u tixher u telqet tiġri lejn id-dar. Ix-xebba l-fustanija ħarġet ukoll bħal oħtha l-kbira biex tmur taqta' t-tin, u l-istess bħalha imliet qoffa frott, għattietha b'sarvetta u telqet lejn ir-raħal. Hemm x'għandek fil-qoffa, oħt? staqsieha ġuvni ieħor meta din għaddiet minn quddiem id-dar il-kbira. Din ukoll ħarset lejhom biċ-ċiera u b'leħen żorr wieġbet, Xi tridu jkolli qoffa żibel? It-tliet żgħażagħ reġgħu nfexxew jidħqu u l-ġuvni weġibha, Huh, mur għal xogħlok, oħt, mur, mur, mur! Żibel għedt u żibel issib! U x-xebba l-fustanija ġralha bħal oħtha. Meta kixfet is-sarvetta, minflok qoffa mimlija tin, sabet qoffa mimlija żibel. It-tifla ż-żgħira marret ukoll l-għalqa, ġabret qoffatin u telqet bih lejn ir-raħal. Meta waslet quddiem id-dar tat-tliet ġuvintur, wieħed minnhom qalilha, Hemm x'għandek fil-qoffa, oħt? It-tifla għolliet ħarsitha u kixfet is-sarvetta. Qoffatin! weġbitu. Araw kemm hu sabiħ! Inżlu ħa noffrilkom tnejn. Iż-żgħażagħ niżlu minn fuq is-setaħ u t-tifla tathom tin kemm xtaqu. Meta ma ridux jieklu aktar, it-tifla għattiet il-qoffa u ħabtet sejra għal xogħolha, imma wieħed mill-ġuvintur qalilha, Stenna, xbejba! Hawn, ħu din is-sarvetta! Kull meta tkun trid tiekol, għidilha Salvetta, ifrex! u tista' tikkmandha ġġiblek li trid. It-tieni ġuvni newlilha vjolin. Ħa, qalilha, meta ddoqq dan il-vjolin, kulħadd ikollu jiżfen, irid u ma jridx! It-tielet ġuvni taha bastun. Dan il-bastun jaqbeż għalik, qalilha. Għidlu biss, 'Agħmel li għandek tagħmel. U meta tridu jieqaf għidlu, 'Saqqaf! It-tifl ringrazzjathom u telqet lejn id-dar. Sabet lil ħutha jibku. Ara xi ġralna, qalulha. Mhux talli ma bena xejn, imma ara x'sibna fil-qoffa! U waħda wrietha l-qoffa bil-qrun u l-oħra l-qoffa biż-żibel. Ma ġara xejn, weġbithom oħthom iż-żgħira. Għiduli x'għandkom ma btiet tieklu. Għall-ewwel ħuta ħaduha biċ-ċajt u bdew saħansitra jgħadduha biż-żmien. Kollox sew, qaltilhom meta rat li m'humiex qed jagħtu kasha. Mela allura niekol waħdi. Fetħet is-sarvetta fuq il-mejda u qaltilha, Sarvetta, ifrixli torta, dundjan mimli, flixkun inbid abjad, suflè u kaxxa ċikkulatini. Fleħħa ta' berqa, il-mejda mtliet b'dak kollu li kienet ordnat it-tifla. Ħutha baqgħu b'għajnejhom imberrqin u meta għadditilhom il-ħasda, riedu jafu mnejn kienet ġabet dik is-sarvetta msaħħra. L-ewwel nieklu, u mbagħad nitkellmu, qaltilhom. It-tnejn l-oħra daru mal-mejda u kielu ikla li qatt f'għomorhom kollu ma kienu daqu bħalha. Anke l-kelba u l-qattus kielu bil-qalb. Issa, ejjew ħa nisfnu ftit, qaltilhom it-tifla waqt li marret iġġib il-vjolin. Huwa, mela aħna nafu nisfnu, bdew jgħidulha ħutha. Imma t-tifla xeħtet il-vjolin taħt geddumha u bdiet iddoqq. Mill-vjolin bdiet ħierġa mużika mill-isbaħ. U bla ma jafu kif ħutha qamu minn mal-mejda u bdew jiżfnu u jduru tond donnhom żewġ ballerini mill-aqwa. Iżda mhux huma biss bdew jiżfnu, Ħarġu jaqbżu fin-nofs il-kelba u l-qattus, it-tiġieġ ta' ġol-gallinar, il-kanarin ta' ġol-qafas, il-ħamiem ta' fuq il-bejt, kulħadd jaqbeż u joqmos. U meta t-tifla ħarġet bil-vjolin fuq l-għatba tal-bieb, in-nies kollha tat-triq bdew jidfnu b'kemm kellhom saħħa. Mit-tarf tat-triq tfaċċa riesaq il-bejjiegħ tal-ħaxix. U f'salt wieħed, iż-żiemel beda jaqbeż bil-karettun b'kollox u sidu jogħla u joqmos aktar minnu. Meta t-tifla waqfet mid-daqq, kulħadd dar magħha, joħdilha b'idha u jifirħilha ta' dak id-daqq tal-għaġeb. U ħafna minnhom bdew anki saħansitra jwaddbulha l-flus. Imbagħad meta kulħadd mar għal xogħlu, ħutha riedu jafu mnejn kienet ġabet dawk iż-żewġ rigali. It-tifla qaltilhom bil-biċċa kollha imma dwar il-bastun ma semmitilhom xejn. Ix-xebbiet il-kbar tgħidx kemm bdew jirrabjaw. Intebħu li dawk iż-żewġ rigali msaħħra setgħu ġew għandhom. Tant bdew jgħiru għal oħthom iż-żgħira li ddeċdew li jisirquhomlha. It-tifla raqdet bis-sarvetta taħt l-imħadda u l-vjolin fuq il-komodina. Imma kienet torqod fil-fond ħafna u meta ħutha daħlu nkiss inkiss fil-kamra u serqulha r-rigali, ma ntebħet b'xejn u baqgħet rieqda kif kienet. Imma meta l-għada filgħodu qamet u ma sabithomx, hm, mill-ewwel indunat li kollu kien xogħol ħutha. Fittxu u agħtuni lura s-sarvetta u l-vjolin! qaltilhom b'leħen sod hekk kif daħlet fil-kċina. X'int tpaspar? weġbuha ħutha. Aħjar tmur tara fejn poġġejthom! It-tifla talbithom għal darba tnej biex ifittxu u jagħtuhomlha, imma ħutha baqgħu jiċħdu u jsostnu li huma ma kienu messewlha xejn. Kollox sew, qaltilhom sa fl-aħħar, mela ħa naraw kif jaħsibha l-bastun. F'tebqa time marret ġabet il-bastun u telqitu mal-art u qaltlu, Bastun! Agħmel li għandek tagħmel! F'salt wieħed, il-bastun beda jaqbeż u jogħla u jfajjar bl-addoċċ fuq saqajn iż-żewġ xebbiet. Dawn tgħidx kemm bdew iwerżqu u jgħajtu, tant li daħlu l-ġirien biex jaraw x'ġara. Ieqaf, ieqaf! bdew jikorrbu x-xebbiet. Kollox sew, nagħtuhomlok lura! Saqqaf! qaltlu t-tifla, u l-bastun waqaf. Ħutha l-kbar intebħu li m'oħthom iż-żgħira ma setgħu jagħmlu xejn. Biż-żmien draw ikunu ġentili u ta' qalb tajba ma' kulħadd. U bis-saħħa tas-sarvetta u tal-vjolin, it-tliet xebbiet għexu kuntenti m'oħthom iż-żgħira tul għomorhom kollu.